Il-tim minn età żgħira kont milqugħa minn kuġin Mordekaj, raġel ta' fidi soda u qalb ġeneruża. Fit-toroq ta' Susa, il-belt kapitali tal-Imperu Persjan Kbir, trabbejt taħt il-ħarsien tiegħu kollu mħabba. Mordekaj ma kienx biss il-ħares tiegħi, iżda l-gwida u l-konfidenti tiegħi wkoll. Għallimni t-tradizzjonijiet tal-poplu tagħna, il-Lhud, u nissel fija sens qawwi ta' identità u skop. Il-ħinijiet ta' filgħaxija kienu mimlija bi stejjer ta' missirijietna, rakkonti ta' kuraġġ u perseveranza li sawru l-karattru tiegħi. Minkejja l-uġigħ li kont iltima, sibt faraġ u saħħa fid-devozzjoni ta' Mordecai. Urieni li anke fiċ-ċirkostanzi l-aktar iebsa, nistgħu nsibu barkiet mhux mistennija. L-għerf u l-imħabba bla kundizzjoni tiegħu kienu s-sisien li fuqhom bnejt ħajti. Ftit kont naf li t-trobbija umli tiegħi kienet biss il-bidu ta' sensiela ta' ġrajjiet straordinarji li kellhom iġibuni fiċ-ċentru tal-poter u jpoġġuni f'pożizzjoni li nbiddel id-destin ta' nazzjon sħiħ. Id-destin għandu mod partikolari kif juri ruħu. F'tebqa t'għajn, ħajti nqalbet ta' taħt fuq. Is-Sultan Xerxes, fit-tfittxija tiegħu għal reġina ġdida, ordna li l-isbel xebbiet tas-saltna kollha jinġiebu fil-palazz. Kontra kull probabilità, ġejt magħżula jien. Il-palazz kien dinja liħ, mimli lussu u intriġi. Jien, tfajla Lhudija sempliċi, sibt ruħi mdawra b'ħarir fin, fwejjaħ eżotiċi u kompetizzjoni qalila. Il-kandidati l-oħra kienu jagħmlu minn kollox biex jogħġbu, iżda jien imxejt fuq il-parir ta' Hegai, l-ewnuku responsabbli mill-ħarem. Il-gwida tiegħu kienet ta' siwi kbir. Segwew xhur ta' preparazzjoni. Banjijiet b'żjut ifuħu, trattamenti ta' sbuħija u lezzjonijiet tal-etiketta kienu jimlew il-ġranet tiegħi. Iżda qalb dan il-għana kollu, bqajt leali lejn l-għeruq tiegħi u żammejt moħbija l-identità vera tiegħi. Meta fl-aħħar wasal il-waqt li nidher quddiem is-sultan, ħassejt it-toqol tal-mument. Għal sorpriża tiegħi, Xerxes baqa' mistagħġeb bija. Forsi kienet is-sempliċità tiegħi qalb dak il-ftaħir kollu li ħaditu. Il-fatt hu li, b'daqqa ta' destin li lanqas l-aktar strateġista kapaċi ma seta' jbassar, ġejt inkurunata reġina tal-Persja. Minn iltima għal reġina, it-tlugħ tiegħi kien mgħaġġel ħafna. Iżda filwaqt li l-kuruna kienet fuq rasi, qalbi baqgħet mal-poplu tiegħi. Ftit kont naf li din il-pożizzjoni mhux mistennija kellha tkun kruċjali biex niffaċċja l-isfidi li kienu ġejjin. Il-ħajja fil-Qorti kienet logħba kontinwa ta' dehriet u sigrieti. Bħala reġina, kont fiċ-ċentru tal-attenzjoni, imma kont inġorr miegħi sigriet li seta' jbiddel kollox, l-identità Lhudija tiegħi. Skont il-parir ta' Mordecai, żammejt il-wirt tiegħi moħbi, konxja tar-riskji li l-iżvelar seta' jġib. Kuljum kien eżerċizzju ta' bilanċ. Minbarra, kont ir-reġina Persjana perfetta, grazzjuża, eleganti u dedikata għad-dmirijiet rjali tiegħi. Minn ġewwa, żammejt ħajja l-fjamma tal-fidi tiegħi u t-tradizzjonijiet tal-poplu tiegħi. Il-festi sontużi u r-riti tal-qorti kienu f'kuntrast qawwi mat-talb sieket li kont nagħmel fil-kmamar privati tiegħi. Il-palazz kien labirint ta' intrigi politiċi u ambizzjonijiet personali. Nobbli u kunsilliera kienu jikkompetu għal favuri, kull kelma u ġest kienu analizzati biex ifittxu tifsiriet moħbija. F'dan l-ambjent instabbli, is-sigriet tiegħi kien kemm piż kif ukoll protezzjoni. Kien hemm mumenti meta l-piż ta' din il-ħajja doppja kien jidher li ma jiflaħx għalih. Is-solitudni li ma nistax naqsam l-essenza vera tiegħi ma' dawk ta' madwari kienet taffiġni. Iżda mbagħad kont niftakar fil-kliem ta' Mordekaj dwar il-fiduċja u l-iskop divin u kont insib is-saħħa biex inkompli. Ftit kont naf li din il-ħila li nbaħħar bejn żewġ dinjiet, imkabbra jum wara jum, kellha tkun fundamentali għar-rwol li kont destinata li naqdi. Iż-żmien kien se juri li l-pożizzjoni unika tiegħi, l-udija fil-qalba tal-poter Persjan, ma kinitx aċċident, iżda biċċa kruċjali f'pjan ferm akbar. Il-palazz bil-kurituri tiegħu bla tmiem u t-tpaċpiċ fid-dell kien art fertili għall-komplotti. Kien f'nofs dan l-ambjent mimli tensjoni li Mordecai, dejjem viġilanti, skopra komplott sinistru kontra s-Sultan Xerx. Żewġ gwardjani tal-palazz Biktan u Tere kienu qed jippjanaw li joqtlu lis-Sultan. Il-motivazzjonijiet tagħhom baqgħu oskuri, iżda l-intenzjonijiet tagħhom kienu ċari u fatali. Mordekaj, li l-lealtà tiegħu lejn l-Imperu kienet megħluba biss mid-devozzjoni tiegħu lejja u lejn il-poplu tagħna, aġixxa malajr. Huwa għarrafni bil-konfoffa, jafda fil-pożizzjoni tiegħi biex inwassal l-informazzjoni lis-sultan. F'dak il-mument ħassejt it-toqol tal-kuruna tiegħi bħal qatt qabel. Deċiżjoni żbaljata setgħet mhux biss tiswa l-ħajja tas-sultan, iżda wkoll tpoġġi f'riskju l-pożizzjoni tiegħi u potenzjalment is-sigurtà tal-poplu kollu tiegħi. B'qalbi tħabbat, iżda b'determinazzjoni soda, wassalt l-informazzjoni lis-Sultan Xerxes. Għamilt ħilti biex nagħti l-mertu tal-iskoperta lil Mordecai, għax kont naf li l-lealtà tiegħu kienet jistħoqqilha rikonoxximent. Is-sultan juri l-għaqal tiegħu ma ħax it-theddida b'mod ħafif. Saret investigazzjoni bir-reqqa li kkonfermat il-verità tal-informazzjoni. Il-konġurati nqabdu u ġew ikkastigati u s-sultan ġie salvat minn destin traġiku. Dan l-avveniment mhux biss saħħaħ il-pożizzjoni tiegħi fil-qorti, iżda għolla wkoll l-istatus ta' Mordekaj. L-isem ta' Mordekaj ġie mniżżel fil-kroniċi rjali, att ta' rikonoxximent li, għalkemm deher żgħir f'dak il-mument, kellu juri li kien ta' importanza kbira fil-futur. Ftit konna nafu li dan l-att ta' lealtà kellu jkun l-ewwel pass f'katina ta' ġrajjiet li kellhom jittestjaw il-kuraġġ u d-determinazzjoni tagħna bħal qatt qabel. Il-kwiet li ġie wara l-iskoperta tal-komplott kien qasir. Periklu ġdid, aktar qarrieqi u mifrux, malajr ħareġ fid-dieher. Ħaman, raġel ambizzjuż u kattiv, kien tela' għall-kariga ta' Prim Ministru tas-Sultan Xerxes. Il-mibegħda tiegħu għal-Lhud, speċjalment għal Mordekaj, li kien jirrifjuta li jitbaxxa quddiemu, wasslet biex ifassal pjan djaboliku. Kien Mordekaj li ġabli l-aħbar tal-biża'? Ħaman kien ikkonvinċa lis-sultan biex jiffirma digriet li jawtorizza l-qerda tal-Lhud kollha fl-imperu. It-terrur li ħassejt f'dak il-mument kien li ma jistax jiġi deskritt. Il-poplu tiegħi, il-familja tiegħi, kollha kienu kkundannati minħabba kapriċċ ta' dan ir-raġel vili. Id-digriet kien bla ħniena fis-sempliċità u l-brutalità tiegħu. F'jum speċifiku, il-Lhud kollha, irġiel, nisa u tfal, kellhom jinqerdu. Il-proprjetà tagħhom kellha tinsteraq, ħajjithom titħassar mill-istorja. Id-data, magħżula bix-xorti, kellha tkun minn hemm u ħdax-il xahar. Hekk kif Mordekaj kien qed jirrakkuntali d-dettalji, ħassejt id-dinja tiegħi tiġġarraf. Il-palazz li qabel kien jidher kenn tad-deheb issa deher ħabs li jifga. Bħala reġina kont protetta imma b'iliema prezz. L-idea li nibqa' ħajja waqt li l-poplu tiegħi jinqered kienet ma tifilħux għaliha. Il-biża' ta' lok għar-rabja u mbagħad għal determinazzjoni qawwija. Kont naf li l-pożizzjoni tiegħi bħala reġina ma kinitx b'kumbinazzjoni. Forsi kif issuggerixxa Mordecai kont wasalt għat-tron f'għal mument bħal dan. Ir-responsabbiltà li naġixxi kienet tagħfas fuq spallejja bħal qatt qabel. Dak il-lejl, waqt li l-palazz kien rieqed, qattajt sigħat inqum, nitlob għall-għerf u l-kuraġġ. Kont naf li kelli naġixxi, iżda kull mossa kienet se tkun riskjuża. Pass żbaljat seta' jissiġilla mhux biss id-destin tiegħi, iżda dak tal-poplu kollu tiegħi. L-iżvelar tal-pjan ta' Ħaman ħallieni f'salib it-toroq perikoluż. It-triq quddiemi kienet dejqa u mimlija riskji, iżda l-alternattiva, il-qerda tal-poplu tiegħi, ma setgħetx titqies. Il-pożizzjoni tiegħi bħala reġina, li qabel kienet tidher bħal ħrafa, issa wriet li kienet piż tqil u responsabbiltà li tgħaffeġ. Il-protokoll tal-palazz kien ċar u riġidu, ħadd, lanqas ir-reġina, ma seta' jersaq lejn is-sultan mingħajr ma jissejjaħ. Il-kastig talli tikser din ir-regola kien il-mewt ħlief jekk is-sultan jestendi x-xettru tad-deheb tiegħu bi klemenza. Ma kontx issejjaħt fil-preżenza rjali għal tletin jum, fatt li kien jagħfas fuq moħħi bħaċ-ċomb. Mordekaj bagħatli messaġġ urġenti jitlob għal azzjoni. Kliemu kien jidwi f'moħħi, min jaf jekk mhux għal mument bħal dan li int wasalt għas-saltna? Il-verità ta' dan il-kliem laqtitni bis-sħiħ. It-tlugħ tiegħi ma kienx biss xorti jew kumbinazzjoni iżda parti minn pjan akbar. Qatt għidt li lili mqajma niġġieled bejn il-biża' u d-dmir. Il-biża' kienet tgħidli bil-mod dwar ir-riskji, dwar il-possibbiltà li nitlif kollox inkluż ħajti. Iżda d-dmir, ir-responsabbiltà lejn il-poplu tiegħi, kien jitkellem aktar b'saħħtu. Bil-mod il-mod, ħassejt determinazzjoni tikber ġo fija, tegħleb it-terrur. Ħadt deċiżjoni, kont ser naġixxi anke jekk dan iqum ħajti. Tlabt lil Mordekaj biex jiġbor il-Lhud kollha f'Susa għal sawm ta' tlett ijiem. Jien u l-qaddejja tiegħi konna nagħmlu l-istess. Din kellha tkun il-preparazzjoni spiritwali tagħna għall-isfida li kienet ġejja. Hekk kif għaddew il-jiem tas-sawm, ħassejt ir-riżoluzzjoni tiegħi tissaħħaħ. Il-biża' kienet għadha hemm, iżda issa kienet megħluba minn sens ta' skop u kuraġġ li ma kontx naf li kelli. Kont lesta biex niffaċċja lis-sultan, lesta biex niżvela l-identità vera tiegħi, lesta biex niġġieled għas-sopravivenza tal-poplu tiegħi. Il-jum wasal. B'qalbi tħabbat, iżda b'determinazzjoni soda, ilbist l-ilbies rjali tiegħi. Kull pass lejn is-Sala tat-Tron kien jidwi bit-toqol tad-destin. Hekk kif ersaqt, rajt lis-Sultan Xerxes bilqiegħda fuq it-tron imponent tiegħu. Ħarsitna ltaqgħet u ż-żmien donnu waqaf. Għall-ferħ tiegħi, is-Sultan estenda x-xettru tad-deheb. Ħtaft l-opportunità u kontra kull aspettattiva, stedint lis-Sultan u lil Ħaman għal ikla li kont ħejjejt. Is-Sultan, kurjuż, aċċetta minnufih. Matul l-ewwel ikla, żammejt is-sigriet tiegħi. Is-Sultan, li ntebaħ li kien hemm aktar x'jidher, staqsieni x'kien ix-xewqa vera tiegħi. B'kawtela, stedinthom għal tieni ikla l-għada, fejn wegħedt li nikxef kollox. Il-lejl ta' wara kien imqalleb. Ġrajjiet mhux mistennija wasslu lis-Sultan biex jiskopri l-lealtà li Mordekaj kien wera fil-passat, li kienet ġiet minsija. Ħaman, min-naħa l-oħra, kien qed jippjana l-eżekuzzjoni ta' Mordekaj, injorant tal-bidla li kienet waslet. Fit-tieni ikla ħassejt li l-mument kien wasal. B'qalbi tħabbat, iżda b'vuċi soda, fl-aħħar żvelajt l-identità vera tiegħi lis-sultan. Jien Ludia, iddikjarajt, inħoss it-toqol ta' dan il-kliem. Ix-xokk kien jidher fuq wiċċ Xerxes u ta' Haman. Imbagħad kxift il-pjan ħażin ta' Haman. Iddenunzjajt il-komplott tiegħu biex jeqred lill-poplu tiegħi, inkluż lili, ir-reġina. Ir-rabja tas-sultan kienet immedjata u terribbli. Ħaman, li nteba' li t-tmiem tiegħu kien qrib, talab għall-ħniena, iżda kien tard wisq. Id-destin ħa dawra drammatika. Ħaman ġie kkundannat għall-mewt fl-istess forka li kien ħejja għal Mordekaj. Ir-raġel li kien ippjana l-qerda tal-Lhud spiċċa meqrud mill-ħażen tiegħu stess. F'dak il-mument ħa Sejd taħlita ta' serħan u apprensjoni. Il-periklu immedjat kien għadda, iżda d-digriet tal-qerda kien għadu jħuf fuq il-poplu tiegħi. Kont naf li l-ġlieda tagħna kienet għadha ma ntemmitx. Bil-waqgħa ta' Ħaman, mewġa ta' serħan xterdet fil-palazz, iżda l-ġlieda tagħna kienet għadha ma ntemmitx. Id-digriet tal-qerda, issiġillat biċ-ċurkett tas-sultan, kien għadu liġi u ma setax jiġi rtirat. Għal darb'oħra, kelli nappella lis-Sultan Xerxes din id-darba biex insalva lill-poplu tiegħi mill-qerda imminenti. Is-sultan, issa konxju mill-wirt tiegħi u l-lealtà ta' Mordekaj, wera ruħu lest jisma'. Tana l-awtorità biex noħolqu digri ġdid. Dan ippermetta lil-Lhud jiddefendu ruħhom kontra kwalunkwe attakk, u biddel jum maħsub għat-traġedja f'wieħed ta' rebħa. L-aħbar infirxet malajr mal-Imperu kollu. Il-Lhud li qabel kienu kkundannati għall-mewt issa kellhom il-permess jiġġieldu għal ħajjithom. Is-serħan u l-ferħ kienu jinħassu f'kull komunità Lhudija. Meta wasal il-jum fatali, il-Lhud madwar l-Imperu kollu qamu biex jiddefendu lilhom infushom. Ir-rebħa kienet kompluta. L-għedewwa tagħna ġew megħluba u l-poplu tiegħi ġie salvat mill-qerda. Il-jum li kellu jkun ta' niket inbidel f'ċelebrazzjoni tal-ħajja u l-libertà. Mordekaj, ir-raġel li rabbini u li l-għerf tiegħu kien igwida l-azzjonijiet tiegħi, tgħolla għal pożizzjoni ta' unur kbir. Is-sultan ħatru Prim Ministru jieħu post Ħaman. Li nara lil Mordekaj liebes ilbies rjali, rikeb fiż-żwiemel fit-toroq ta' Susa fost l-akklamazzjoni tan-nies, mela qalbi bil-ferħ u l-gratitudni. Biex niċċelebraw dan il-ħelsien kbir, waqqafna l-festa ta' Purim. Din il-festa annwali kellha sservi bħala tfakkira dejjima tas-sopravivenza tagħna kontra kull probabilità, ċelebrazzjoni tal-kuraġġ quddiem l-avversità, u tal-fedeltà ta' Alla lejn il-poplu tiegħu. Meta nirrifletti fuq dak kollu li ġara, nistagħġeb l-iżvolġiment tal-ġrajjiet. Minn iltima għal reġina, minn ħajja ta' sigrieti għal pożizzjoni ta' setgħa miftuħa, l-istorja tiegħi saret xhieda ta' kif atti ta' kuraġġ, iggwidati mill-fidi, jistgħu jibdlu l-kors tal-istorja. Ħajti fil-palazz kompliet iżda issa bi skop ġdid. Bħala reġina u ludija, użajt l-influwenza tiegħi biex nipproteġi u nippromwovi l-ġid tal-poplu tiegħi. L-esperjenza għallmitni li kull wieħed u waħda minna, ma jimpurtax kemm jidher improbabbli, jista' jissejjaħ biex jagħmel differenza fi żminijiet kruċjali. L-impatt ta' dawn il-ġrajjiet għadu jidwi matul il-ġenerazzjonijiet, tfakkira eterna li l-kuraġġ, il-fidi u d-determinazzjoni jistgħu jirbaħu anke fiċ-ċirkostanzi l-aktar mudlama. Meta nħares lura, nara kif kull mument ta' ħajti, mit-tfulija tiegħi bħala iltima sat-tlugħ tiegħi bħala reġina, ħejjieni għar-rwol kruċjali li kelli. L-istorja tiegħi hija xhieda ta' kif il-kuraġġ, il-fidi u d-determinazzjoni jistgħu jegħlbu l-avversità. Nittama li din tispira lilek biex tagħraf il-potenzjal tiegħek stess biex tagħmel differenza, ma jimpurtax kemm tista' tħossok insinifikanti. Jalla l-istorja tiegħi sservi bħala tfakkira li kull wieħed u waħda minna jista' jissejjaħ biex jaġixxi f'mumenti deċiżivi. Jalla l-kuraġġ biex tiffaċċja l-isfidi u l-għerf biex tagħraf il-mument it-tajjeb biex taġixxi jkunu dejjem miegħek. Jalla ssib is-saħħa fil-fidi tiegħek u l-iskop fl-azzjonijiet tiegħek bħalma sibt jien. Sal-laqgħa li jmiss tagħna.